hi le ka johansoni makamu channel channel leyi nga number one yi nga na ku tlula 100000 subscribers um yi mi tiselaka swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi na dr mashaka stall tinambara leti va ku ti ri laha hansi i ta dr mashaka stall so loko mi lava ku tshuka mi va fonerile mi nga teka tinambara lawani kumbe mi yingisela video yi za ya ya fika makumu and then eh, mi ta kota ku kuma nambara ya vona dr maxaka hi kombela mi amukela vayingiseri ta mi amukela vayingiseri hinkwenu um hi mina dr maxaka sithole um kumbe ni ku mamuka vayingiseri oh, okay. i xindhawu xindhawu
Eh mamuka hi xindhawu.
Ni kombela ku byeriwa leswi hi nge se nghena ka topic ya hina Doctor Maxaka ne. Eh. Vanhu vo tala ku na leswa swa ku loko munhu a vabya va ku i na mindhawu wena. Loko ku va na problem ya va ku i karata hi mindhawu. Va ndhawu mo va njhani kahle kahle? Va ndhawu. ka mikwembu hi tihosi hi va va nga khoma power mm. mahantla matimba ma khomo hi va ndhawu hina va ndhawu hi vinyi va murhi okay. hi tirhisa murhi ngopfu mm. ku ri murhi kahlekahle a yi dyondzi kumbe a yi tirhisi murhi hi mhaka ku se hi tin'anga mm -mm. mm. eh mundhawu loko mu dlaya a nga yimeli leswaku a ni ma vona vanhu vo tala loko o fa fanele ya sinya sirha va ya tirhela sirha ku ri a kota ku pfuka hina yi hambi wo fela masin'wini hambi wo fela hi kwihi ha pfuka Mm. ya
Yeah. na laha ka vunyanga loko u nga si lunghisa mikwembu ya mundawu a wu si fika ka vunyanga Mm. fanela ku fika ka hina mikwembu ya mundawu u yi parula mundawu ha se unyanga Ah, swa twisiseka swinene dr maxaka ku na tin'anga letiya ta ku loko hi ya ka tona hi ya kombela ku pfuniwa a hi nge mi kuma ku ni karhata hi milenge ni fika ni ku ni twa milenge ni kombela ku- ku pfuniwa va ku hayi swi lava ni rhanga ni ya biya muti hi kona ni nga ta vuya ni ku tshungula ene nkarhi wun'wanyana mi kuma ku mali ya ku biya muti yi laveka cash hi kwala na kwala and then loko se va endle leswiya um still milenge a yi holi mara va tini va ta biya muti ku va ku humelela yini loko swi za swi fika ka situation ya so um leswiya ba makamu swi endliwa hi nyanga mara hayi nawu wa vun'anga okay nawu wa vun'anga loko munhu a fika ka mina ni ba tihlolo ni vona kaya ka yehe ku tlangela valoyi miri wa yehe wa vabya swi fula swi le mutini wa yehe ndi fanela ndi n'wi tshungula ku sungula a hola ende loko se a horile swi huma ka yehe a ku no ba swi thola ni kombela mi ya biya na muti wa mina ku leswi a swi ni swi nga ni ba swi nga ha bi vana va mina kumbe swi nga ha bi na vasati wa mina mm. swi nga leswaku loko ni nga ku si tirha ni nga biyanga muti mirhi ya mina ni ta va ni ku nyika yoho loko u famba na yo ya kaya ka wena muti luya u ta dlaya matimba a mirhi ya mina wa swona se wa ti rhuketela kumbe u tiveka hansi wehe self eh, ya hluliwa ya hluliwa hi leswi nga mitini wa wena mm. u fanele ku ni ku nyika murhi kumbe mi tshama mi ri ten eh un'wana na vusiku a nga tleli u pfuka na vusiku i twa swilo swa rila va mpfuxa endla yini i one mm. loko a ta ka mina fika mina ni tirha yena a fika ka vhela a tlela vurongo hwi ne i horile mara a ni biyanga muti ni tirhe luya loyi karhi a a hlupha hi milenge va ta ku heyi hinkwerhu a yi fambeni hi ya tiyisiwa biwa mu- miri ya hina va ta va ta biya na muti hi mhaka ku mani mani i horile hina hi lava ku vona hi lava ku vona tomasi hi lava ku pfala swilo swi nga si fika mara loko se wa byela ku no eh fambani miya ni ya biya muti ku sungula loko ni nga biyanga muti a swi nga miri ya mina a yi nga ta tirha se u ta tirha muti loyi hi murhi ya ka mani swa ku ya wehe a yi nga ta tirha la mutini mm. se ku ta ya mirhi ya ka swi vula ku weya u nga ta swi kota hi ta lava nyanga yin'wana mm. e a swi a swi lavi a yi tiyiso liya khale na khale munhu a suka laha a ya ka sithole a fika ka sithole a karhi a vabya va ri no muti lowu a wu kahle va tirha munhu loyi a vabyaka a mbala tintambo yini na yini kumbe rhambo kumbe yini kumbe murhi kumbe lowu a tolaka e siku rin'wana na rin'wana na madyambu loko a ya ku tleleni i tola hi murhi u u seletela u pfala leswiya swa le kaya ku ri swi nga mu angarheli swi nga ngheni ka yena yena mirhi leyi a yi nwaka a kota ku hola i nyanga leyi loko se a horile va ku eyi ni kombela ku mi- muswela a nga horisa bava a ta la kaya ne a ta a ta biya muti ku ri na yini leswi swi nga nghena ka bava ka hina swi nga ngheni ma ni twisisa na eyi se mara loko ku loko ni nga biyanga muti a wu nga ta hola swi vula ku kahle kahle wehe mirhi ya wena a yi tirhi ya ya ya twisiseka so dr Ma- maxaka ni twa vanhu va ku tala ne va ku ku na ku kombela tinhlolo Yeah. na n'wina minkarhi ya ku tala na swi twa mu ku eh, mi nga ta eh, i swigulani swa mina mi fika mi kombela tinhlolo then mi hlahluva hi wihi nko- nkoka wa ku kombela tinhlolo tinhlolo hi hi to ti kombaka ndlela yin'wana na yin'wana okay. munhu loko se swilo swa yena swi nga fambi swi nga fambi kahle mm. u fanele ku a ya nyangeni inyanga yi fika i ba tihlolo i kota ku vona ku kahlekahle leswi swi n'wi hluphaka swi swi swi swi nghene njhani swi ta hi kwini mm. swi lava ndlela ya njhani ya ku swi susa na mirhi leya ku nwa swi nga endleka mi mi khome hi xi- hi xijiso ndzeni na n'wini ya vava u kuma ku hi na mirhi ya ya ku hindza ntsewu ya xijiso se ni nge vhele ni teka hinkwayo mirhi leyi ni ku nyika a-a ku fanele ni ba tihlolo ni ku hi wuli murhi wo fanela ku ni ku nyika wona u nwa tinhlolo ti tinhlolo ti tirha sweleswo okay ya se ni byeleni la swi kona ku sweswi mina a yi nge ni pandza hi yo nhloko mm. ni nga mi fonela ni ku dr maxaka ni pandziwa hi nhloko mi nga endla mali muni like mi ni byela price hi foni before ni ta ni ta ni ta hlahluviwa va makamu ka vunyanga swi kona ku ya hi vunyanga a swi pfumeleriwi mm. in'wana yi pandwa hi nhloko va mu behe ni ndzingo wa ku a penga ngopfu ku minkarhi un'wana yin'wana wa xikolo a nga ha voni tibuka un'wana i le wa tirha a tshika ntirho mm. un'wana ku ri a penga un'wana hi swikwembu swa ka voho i tirhisa i tirhisa xivongo xa ka mamani va ka voho va mu va mu lava kuma ku se a nga swi tivi mm. fanele a pandwa hi nhloko un'wana yi pandwa hi nhloko hi mukwembu fanele a va nyanga a thwasa mm. se wo vhela ku hi 5000 5000 leyi ya ku thwasa ya nhloko ya ku penga ya nhloko ya mikwembu kasi kahle ya yini i wela kwihi yeah. so i ta tlhava a vutisa ku no 5000 e kahle kahle nhloko leyi ya mina i costwa yini hi ncini xi endlaka ni pandza hi nhloko a wu tlhava ku a a ni swi tiva a ni si kamba swi- Se a wu charge njhani? a wu charge njhani u nga si kamba na yi twisisa se u fanele ku u kamba ku na vanhu lava va ku mi kuma ku va va tlhaveliwe titlhari va kota ku lwa va ku ya xikhendlini xi na mabandi ya nyimpi um ku na lava va ku va na timovha va ku xikhendlini xi na timovha va ku mani mani i na nyoka hi yo yi ngheniselaka mali kahlekahle ku khendla va va va kha va vula yini like loko va ku munhu i khendlile Ah. Mm.
a ni sungula hi leya tithatu ya swibakela Mm. swi koho swa hanya okay ku na swiharhi leswi loko swi luma xiharhi xin'wana kumbe munhu wawa a yi vulavuli hi mukopa okay ne loko ku luma mukopa u fanele u wa vhela Mm. ne kumbe ndlopfu xikoho xi nga xi nga xi nga chayiswa hi ngo- hi ndlopfu xi tsandzeka ku wa a xi kona hambi ko va nsinya wawa mm. se va va teka swi swikolo swa swi teka ka ndlopfu va teka ku na nhlampfi yin'wana ematini na yoho loko yi khoma ya choka mm. va teka nhlampfi leyi va hlanganisa va tlhavela munhu wa swi bakela loko a ku ba impama wela hansi mm. swi koho swa hanya right e, rito ra ku khendla a hi rito ra vunyanga i rito ra vanhu vo ti endlela roho mm. ne mara hina hi tiva ku munhu ku a a le ku tirheni va koho va tirhaka va hola vo 30000 u kuma ku 30000 leyi loko u fika kaya ka yo byela ku se i na 15 years a hola 30000 a nga na mbed a nga na a nga na yindlo a nga na nchumu wa ha tshama na vatswari mara i na 30000 a hola i na 30 15 years a hola 30000 mbhedha i-three thousand uko mbhedha wa-three thousand avo vothembisa mbhedha yin'wana vo six hundred rand yeah 450 four fifty wa kuma a thembisa Yeah. kuma ku se yena a nga na wo mbhedha wolowo i na leswi swi n'wi tsandzisaka ku a nga yi mahlweni hi leswi va nga mu chela swona kumbe leswi swi n'wi hluphaka kumbe hi mikwembu ya ka vona kumbe hi vuloyi kumbe hi swikwembu swi lava ku a tshika ntirho a va nyanga ma ni twisisa na loko se a fika ka hina hina hi susa leswiya swi n'wi tsandzisaka ku ri a nga tirhi loko swi ri swa vanhu hi tlhela yi n'wi nyika mirhi yin'wana ya ku ri a va pro- a protecta ku ri swi nga ha vuyi Yeah. swi nga ha koti ku n'wi nghena futhi kumbe hi tirha hi runga xitshungulo xi ta n'wi nyika xona i tshama na xona exipachini ku ri mali ya yena yi nga ha fambi loko a khoma mali a nga ha yi byaleni na yona kumbe a nga ha tlangi hi mali mm. swa ku loko u mi twa ku mali ya mani mani ya hela a swa ku u veka mali la u kuma yi nga ri kona a-a i tirhisa swilo swo ka swi nga ri nkoka ya mm. se loko se mali leyi herile a ku exi a ni hakelanga cement a ni hakelanga mbed ni ta vona n'hweti leyi taka njalo njalo until malembe ma famba loko se hi mu tirhile hi susile sweswi mu disturbaka hi mu nyika na mirhi ya ku la tshama na yona swilo swa ye swi endla yini swa pfuleka i xava movha wa aka wa lovola i endla hinkwaswo hmm. but i na nyoka hmm. ma ni twisisa kumbe i khendlile ya hi ta ku hi rito ra voho hi ku khendla mara ku khendla ka hina tin'anga a ku koo hmm. kahle kahle ku khendla i ku pfuleka ka tindlela loko tindlela ta wena ti pfulekile u kuma tithendara kumbe u tirha hi tikontiraka mm. u na murhi loyi va nga ku nyika wa ku vulavula kumbe wa ku hlamba u kuma ku se swilo swa wena swi famba kahle tlhenjini eh. na yi twisisa se swi kona leswa swa ku mi kuma ku mina ni na badi mm. eh, badi leriwani a matshan'wini ya ku ni ya ni ya hlambisiwa ri suka ni kuma vasesi va lava ni rhandzanaka na vona ni ni tlela na vona ni va siya na badi leriya mina ni teka tilaki ta vona ya ni ta tlhela ni ku laha swa chavisanyana mara mi nga chavi eh hi na tin'anga ha swi kota ku aka ni ta ku ni ta ku nchumu kumbe xikwembu kumbe mikwembu Ni- tanihi mina sithole ha swi kota ku aka mukwembu un'wana wa ka mihlanga kumbe wa ka moyana kumbe wa ka simango kumbe chawuke ne ni muaka va mu- a va mu aka hi ku ya hi tindlela to hambanahambana ku teka yinyi va teka yinyi kumbe amasireni kumbe kwihi na mirhi na swiharhi va hlanganisa va ku byela ku nchumu lexi kumbe hi gona sweswi va vitana hi xislogani va ku xigubu um swi koho swa ntiyiso ku ni swi endliwaka swa ku kuma ku lexi xi vitana one million mara a yi na nga na million a yi a xa ntiyiso lexa mm. swi koho swi koho swi tirhaka mm. loko va heta ku ku tirha sweswo swo swa pfuleka va ku byela ku no u ta khongela ka xikwembu lexi mm. ka xigubu lexi mara loko u xi vulavurisa u ta vitana muhlanga u tlhela u vitana um makamu swi vula ku wa se u na swivongo swimbirhi okay. una mikwembu ya ya ka ya ka mhla ya ka makamu ni ya ka mamani mm. ni ya ka mamani wa mani wa mhlanga luya ni ya ka bava wa mhlanga luya kahle kahle u tirha hi four hi four se yi four by four mm.
four by four ya andiri una two ya mikwembu eh. mikwembu ya ka bava ni ya ka mamani eh. se una mikwembu ya ka mamani wa wa mhlanga ni ya ka bava wa mani wa mhlanga se i 4 by 4 u koka mahlweni hala ndzhaku right xilo lexiya hi ta xi vitana xidodwana kumbe xipoko kumbe tokoloxi kumbe Xin'wanakaji. xin'wanakaji Yeah. u tshama na xona kumbe xi tshama la toilet la kumbe xi tshama kun'wana Yeah. ewe mpundzu un'wana na un'wana wa khongela kumbe u xi nyika u xi phahla hi muf- hi mpupu kumbe u xi phahla hi swakudya kumbe u xi phahla hi nyama swi ya hi ku xi- hi xa muxaka muni mara loko xi ri xa mfana xi ta lava vavasati vavasati lava wehe wa xi endlela xi ka- xi xi le mirini wa wena xi tanihi moya Okay. wehe loko u tlela na n'wansati hi xoho xi tlelaka na mani Na n'wansati. na n'wansati luya se u fanele ku u n'wi nyika mali hi marito man'wani wa n'wi lovola ne wehe u nyika ye 20000 wa xi lovolela yini nsati se xi va na matimba hi mhaka ku nsati luya se i lovoriwile hi xidodwana nsati luya mikwembu ya yena i balekile a nga a nga ta kuma vukati hi mhaka ku se i na i na i na nuna se i na badi ra vavanuna va, va lava va ku hanya i na nuna wa xidodwana wa xin'wanakaji mm. swilo swa ya swa lungi mhaka ku nsati wa munhu naxo xi na jelazi ya ku a na ha lava a na ha lava un'wana ende u dye mali ya mina mm. ma ni twisisa se u ta famba u karhi u endla swo endla swo endla swo va ku hayi mani mani mani loko a ku a ku nyika mali loko a ku nyika mali mani mali ya koho a yi a yi tirhi nchumu ende swo swo ku se u tlanga na yehe u va na yehe u va munhu wa wena hayi na mina la entirhweni a swi ha fambi kahle swa swa hlangahlangana a nga kahle miselo ya i i na xitokoloxo va ta xi vitana so Yeah. mara ka wehe loko se xi ku xilo vone u humese mali leya u nyike sati loya a famba na 20000 xi ta create 200000 kumbe 2 million ka wena hi ku tsaka hi ku tsaka u kuma ku swo swoye swa swa pfuleka mara rifumo leriya ri ra wehe munhu a wu nga ta siyela va vana va wehe kumbe mani hambi u aka ti-building ta ti-concrete Mm. loko wo fa ta fayeka Mm. hi mhaka ku a hi ta wehe ta luya Mm. Eh, swi koho swa hanya leswiya mara a swi talanga van'wani va dya hi swona va swi vula ku ha na swi kota mara loko mo kuma munhu la swi kotaka ku swi hlanganisa muhlanga a endlela munhu ku ri mi- eh, makamu a va na mali yena munhu loyi a hlanganisaka kota ku aka swidodola kumbe xin'wana kaji i na swoswo swa swin'wana kaya njhani leri i na mali mi ta ya kaya mi ni kombela ku ni pambulela Yeah. swi nge endleki ku swi kota ku swi hlanganisa u nyika munhu ku ri Wena a u ri endla hava. mali wena u ri hava Yeah. u tlhela ku na mina vanhu na va pfuna mara va ni hakeli Yeah. wena u nga rhumi xitodwana lexiya xi va landza va tisa mali ya twisiseka eh, dokodela se mi ni chavisini la ka ku vulavula hi xin'wana kanje byelani vanhu ku mi kumeka kwihi
um dokodela sithole i kumeka a jane fese mm. feregelageni c hala ka sekhukhuni ndzi va koho hi muvulo wa vumbirhi wa vunharhu ni le jane fese eh wa umune ni kumeka a tsanini ka mhlava kusuhani na sasekani ka jb section kahle kahle kusuhani na xikolo xa rainbow Ndzi va kona hi wa vumune. Hi wa vuntlhanu ndzi tirhela a Polokwane seventy eight Paul Kruger. Hi Mugqivela ndzi va Borgom Shallas complex number shop number eight ndzi va kona hi Saturday. Hi Sonto Sonto yin'wana na yin'wana ni kumeka a Thembisa hala xilungwini hala Thembisa Makhulung house number seven. 19 a kusuhana xikolo xa rainbow ndzi va ko sonto yin'wana na yin'wana na kumeka um tin'wani ti-brange leti nda ya mara se sweswi se ni kurile ndi na n'wana va ri hi jaros ya fambaka ka ti-brange ha u right ngopfu u right Yeah. u right u right leswi ni swi kotaka hinkwaswo swi tivaka hinkwaswo swi koho swin'wana swa ku u kuma ku swa swi a nga swi nga lava ku ri a swi a ni vutisa mara hi mhaka ku se ni koho a nge i problem u strong ngopfu na swivona ku vanhu vo tala va ta ni fonela va ku no hey hlangana na jeros swo swa ye swi right u right Yeah. se masiku wo tala u kuma ku ni koha la kaya ku famba jealous vo zanini polokwane bohom mara thembisa jenfes ku va mina okay eh eh tinomboro ta mina hi leti landzelaka 073 20

na khensa namuhla se ni va vhakacherile ba makama ya ya ka khensa swinene ni Eh. amukelekile Eh. eh nambara ya dr stole hi yona leyi hi tlhelaku hi va hi tsalela hansi eh so loko mi lava ku tihlanganisa na vona mi nga fonela ka nambara ya leyiwani hi khensa na muhumelerisi wa hina kumbe ku sungula a swi nga endlangi kahle hikuva hi nga khensanga ka muhumelerisi Eh. Se hi khensa muhumelerisi wa hina inkomu dokodela inkomo